Niltaqgħu mal-Malti Standard? Ir-realtà fl-irħula u djar tagħna hija differenti, billi bosta minna jitkellmu b'varjetajiet tal-Malti magħrufa bħala djaletti. Fir-rokna li jmiss se nagħtu ħarsa lejn djalett partikolari, dak taż-Żejtun, flimkien ma' Ruben Farrugia u Emanuel Psaila.
Id-djalett Żejtuni l-ewwel nett jien agħraf. Jekk xi ħadd jitkellem u jkun miż-Żejtun, tagħrfu. Hemm min jgħid li hemm tar-raħal ta' fuq, tar-raħal t'isfel, missieri ma kienx jaqbel magħha dit teorija u ma kienx jaqbel magħha x'jgħidlek li żejtuni minn raħal ta' fuq u żejtuni minn raħal t'isfel ħatarfu dejjem għaliex aħna nitkellmu bl-imbierka tu. Eh, għandna it-tu u lu Lu int huwa ħafna ħafna poter lu, il-vokali hu. U għandna le, dik li biex niftehmu tajda ta' mater, mater, dik le, aħna ndaħluha tista' tgħid fl-aħħar ta' kull ta' kull ta' kull kelma. Tieqe, bibe, furkette, Dik a le, dik kif tgħidha mill-ewwel li tinduna li dak a huwa huwa bniedem li ġej miż-Żejtun. U għandek lu, eżempju ballun, tewt, ħewt, burma. Lu tinbidel għal ħafna drabi fil-forma tagħha u maħtufa u twila u mibdula taħsibha o. Ġifieri ż-żejtuni dawk nemmen li huma l-iktar żewġ karatteristiċi illi minn hemm tagħrfu bniedem. Ma ngħidux ommi, ngħidu ummi, ma ngħidux ħajt, ngħidu ħejt. Għandek lu u għandek le huma huma b'saħħithom b'saħħithom immens. Il-karatteristiċi ewlenin fid-djalett Żejtuni, bħal kull djalett ieħor f'Malta u f'Għawdex, jinsab fil-vokali, ġifieri, Iż-Żejtuni juża numru ta' vokali li ma jinsabux fil-Malti, jew l-istess vokali li jinsabu fil-Malti jiġu użati b'mod differenti. Apparti dan għandu tip ta' grammatika li hija xi kultant differenti wkoll, sens minflok mhuwiex ġeneralment jgħidu mhijux jew minflok mhumiex jgħidu mhijomx. Hekk eżempju aħna intom tgħidulha tajra tal-karti, aħna dik ngħidulha manuċċa. Jekk ngħidlek tikkette, hawn min jifhem illi jew it-tikketta li jkollok mal-flokk, jew dak għandu tikketta għal min. Ġifieri qiegħed bit-tikketta miegħu. Aħna lejna meta ngħidu tikkette, eh, daka hija il-bottle opener. Dik hija li nużaw fiż-żejtun, jekk eżempju ngħidu steringe Hawn min jgħidilha sbandola, hawn min jgħidilha wadab. Aħna ngħidulha steringa. Steringa hija fergħa ta' siġra, forma ta' Y, tagħmilha l-lakstu. Fiż-żejtuni jidhirli biss li tintuża bħala steringa. Imbagħad għandek eżempju, jekk ngħidu l-ħajt tal-ġebel, dok ma ngħidulux ħajt aħna, dok ngħidulu ħejt. Imma l-ħajt li tħit bih, dok ngħidulu ħajt. Ġifieri, L-istess kelma li bl-istandard hija ħajt, għal tal-ġebel ngħidulu ħejt. U għall-itħit ngħidulu ħajt. Bħalma għandek eżempju eh, soru. Soru ngħidu għal sister, ngħidu la suru. Maħtufa, suru. U xi ħaġa li saret fuq in-nar Għajdu dik suret, sur, sur, sura, suret, Ġifieri hemm differenti, waħda hu imkaxkra u l-oħra hu maħtufa l-istess kelma soru u saru il-borma l-affarijiet ta' fuq in-nar saru, ġifieri nużaw l-istess kelma ma biex narfuha aħna eh, waħda eżempju naħfuha, Jew l-oħra nibdluha l-vokali. Hemm dawn l-affarijiet li huma ħanajt jien nemmen li kull pajjiż għandu id-djaletta id-djaletti tiegħu. Imma minn hemm tinduna żejtuni għax eh, jekk ngħidlek ħejt ftit naħseb hawn eh, postijiet li għal-ħajt tal-ġebel jgħidu l-ħejt. Djalett żejtuni ma joffrix iktar jew inqas sfidi minn djaletti oħrajn. Għaldaqstant biex tkun tista' ssir riċerka għand għad għandna bżonn li jkollna idea iktar ġenerali ta' x'jikkonsisti eżatt id-djalett Żejtuni għaliex jingħad li fl-istess raħal hemm żewġ varjetajiet, żewġ tipi ta' djaletti jiġifieri differenti. Hemm il u hemm il-problema wkoll li m'għadekx issib daqstant nies li jitkellmu bil b'dan id-djalett fl-istess fl-istess raħal minħabba l-fatt li Ġenerazzjoni żagħżugħa speċjalment m'għadhiex titkellem b'dan id-djalett.
Il-Kunsill Lokali taż-Żejtun ilu issa, ilu mhux ħażin, neda neda kompetizzjoni letterarja għal min għal min jikteb biż-Żejtuni. Tagħmel rakkont inti, ikun fuq ix-xtrid inti, imma tiktbu bid-djalett bid-djalett Żejtuni u dan u dan sforz biex kemm jista' jkun jibqa' jibqa' ħaj. Missieri wkoll għamel ġabra ta' anadotti minn ħajtu, bi sfortunatament sal-lum għadu dan il-ktieb għadu ma ġiex ippubblikat. Huwa miktub kollu kemm hu bid-djalett, inkluż in-narattiva ġifieri, għax l-ewwel l-ewwel tentattiv missieri kien għamlu fl-aħħar edizzjoni tal-Baħar Ras Iebsa, fejn kien għamel id-djalogar bid-djalett peress li s-sajjieda xlukkajri għandhom tista' tgħid l-istess djalett taż-żejtuni u marsa xlok ħareġ miż-żejtun u s-sajjida li kien isemmi missieri fil-ktib il-Baħar Rasu Jibsa ġejjin miż-żejtun. Allura djalett għamlu biż-żejtun. Dik kienet l-ewwel esperiment li naħseb li kien intlaqa' tajjeb. Fit-tielet edizzjoni, ġifieri fl-ewwel żewġ edizzjonijiet, id-djalogar huwa miktub bil-Malti Standard u naħseb illi dak l-esperiment irnexxa tajjeb. U mbagħad ġabar 32 anedottu li għadda hu personali minn ħajtu u kiteb kollox kemm hu hemm biż-żejtuni. Nixtieq li xi darba nsib il-ħin, kif kont wegħdtu meta kien għadu ħaj, illi dan il-ktieb fl-aħħar nippubblikawh għax għandek għandek patrimonju. U hu stess kien irrekordjah, ġifieri ż-żejtuni ta' dawk it-32 novella għadu preservat, għadu għadu għalkemm għadu ma ġiex ippubblikat, la jkun ippubblikat, ikun ippubblikat ukoll illi tista' tisma' inti lilu stess jitkellem biż-żejtuni